کر اینجھا عشق عطا مولا بس ہر دم یار دی تانگھ ہووے کر اینجھا عشق عطا مولا بس ہر دم یار دی تانگھ ہووے رخ یار دا سامھیں ہووے پیا بھانویں جسم ڈگھیں دا نانگھ ہووے تے رک وقت ونجے او جے تک نہ لڄپال بلال دی بانگ ہووے تھیوے جوہر عشق ایوب وانگوں یا عشق اویس دے وانگ ہووے تھیوے جوہر عشق ایوب وانگوں بڑی مہربانی تھیوے جوہر عشق ایوب وانگوں یا عشق اویس دے وانگ ہووے ایہو عشق ہے ایہو عشق ہے عشق تاں کہیں ویل ہے اے ݙیکھ بلال کوں رنگ ݙیندے جے چاہے عشق یمن دے وچ کرنی جت وال کوں رنگ ݙیندے تے ایویں ہک ݙو بند جو ہے غربت جتلا غیرت ہے کیا تھی پیا میر امیر مصری۔ ہے غربت جتنا غیرت ہے کیا تھی پیا میر امیر مصری۔ ہے خلق خلوص جاگیر ساڈی بئی رکھدے ڈھیر جاگیر مصری۔ تے ساڈے سینے۔ چیرن تیریں دے اج تائیں ڈکھلائے اے چیر نسے گیوں موت توں پہلے مر جوہر پر ویچا یار ضمیر نسے جو حس تلخی تانگ نی کھڑ سکدا ہے ڈھیر ابہلا کیا حس تلخی تانگ نی کھڑ سکدا ہے ڈھیر ابہلا کیا آہدے کجھ آہدے آہجیں ڈر ویندے ہے قہر دا کنہلا کیا آہدے تے ودا گم سم تھی تے پھردا ہے گل مونجھ دی مالا کیا آہدے ذرا کئو ڈے جوہر سن تاں سئی تیڈے شہر دا گہلا کیا آہدے۔ پرانی غزل ہے کہ محبت دا تے نفرت دا اجاں تکرار ویندا پئے۔ محبت دا تے نفرت دا اجاں تکرار ویندا پئے۔ محبت دا زمانے توں ولا اعتبار ویندا پئے۔ تے نفرت وی نناواں ہے محبت دی فصل کیتے۔ اے نفرت وی نناواں ہے محبت دی فصل کیتے میں تاں سمجھے کتھاں ہی اے مگر چودھار ویندا پئے تے اور نہیں مخلص کہیں دا کوئی کھڑی سکھڑی خوشامد ہے نہیں مخلص کہیں دا کوئی کھڑی سکھڑی خوشامد ہے تے ہی گالہوں تاں رنج تھی تے اتھاہوں پیار ویندا پے تے اور پیرو رانہی سروں ننگی میں گہلیں وانگ بھج پئیاں پیرو رانہی سروں ننگی میں گہلیں وانگ بھج پئیاں کہیں آکھے ہنڑیں تیڈا اتھاہوں دلدار ویندا پے تے مفی سیں ایک شعر ہے میں جو نوجوانیں دی نظر کے اجاں بچپن ہا میں جیکوں اکھیندا پیار دا آیاں۔ اڄاں بچپن ہا میں جیکوں اکھیندا پیار دا آیاں۔ تݨے چٹے صفا آڳن اوندا انکار ویندا پئے۔ اور جو کرݨا ہا نسے کیتا جو نہ کرݨا ہا کر ٻیٹھوں۔ ساݙا جیوݨ تاں جوہر ہا مگر بیکار ویندا پئے۔ ہک۔

اے فکر فجری تے شام کرݨا اے اساکوں ساݙی ایں دھرتی سودھا اڄاں اونکیں تئیں نیلام کرݨا اے غلام آخر غلام ہوندے جو آکھے آقا غلام کرݨا اے اتھاں رواجیں دا راڄ ہے پیا اتھاں تاں جھک تے سلام کرݨا اے اتھاں رواجیں دا راڄ ہے پیا اتھاں تاں جھک تے سلام کرݨا ہے اساں ہیں اونویں اندھارے دے وچ تے خود تاں ساکوں رجھا ݙتا ہے جو ٻالے ݙیوا ہوا توں پہلے تاں ݙے تے پھوکے ٻجھا ݙتا ہے اور اساݙے منہ تے اے بکھ جاں چاٹاں ݙسو ہاں غربت مریسے کے تئیں اساݙے منہ تے اے بکھ جاں چاٹاں ڈساؤ ہاں غربت مریسے کے تئیں جو پیٹ ساڈے بدھا کے پتھر اجاں اے در در رولیسے کے تئیں اساکوں سوچیں جا ڈے سوغاتاں اے رت جا ہنجھوں رویسے کے تئیں ایں بے وسی دے بزار اندر کوئی بخت خود کوں وچیسے کے تئیں ایں بے وسی دے بزار اندر کوئی بخت خود کوں وچے سے کے تئیں جو ہنجھوں اپنڑیں کوں پی کراں ہین تے زخم اپنڑیں وی سیندے پئے ہیں آ ڈیکھ جوہر اساں ایں جگ تے جو کیویں مر مر تے جیندے پئے ہیں اے مولا ساڈے ایں ملک تے وی کوئی اینجھے راجے دا راج ہووے کرے عدالت عمر دے وانگوں چھکاوے سر تے دو چا تاج ہووے چھکاوے ہا جو کرے عدالت عمر دے وانگوں۔ چھکاوے سر تے جو تاج ہووے۔ وطن دی خاطر او جان ݙیوے تے نہ کہیں دا محتاج ہووے۔ شریف لوکیں دے سڑدے سینے دا کوئی تاں شافی علاج ہووے۔ ہے ظلم اتلا ایں دھرتی اتے۔ جو دھرتی ڄائے ہݨ پچا نی سڳدے اے مال دولت تاں آپݨی جھا تے اے آپݨیاں پٹکیاں بچا نی سڳدے۔ اے جھا حاکم کوں بھیڄ مولا سنیہا سچ دا جو آن ݙیوے اساکوں جوہر شعور بخشے شعور بخشے دھیان ݙیوے اساکوں جوہر شعور بخشے شعور بخشے دھیان ݙیوے تے ہووے قاری جو سانگ تے وی سݨا او سالم قرآن ݙیوے چھڑاوے جیڑھا ایں رات کولھوں بلال آتے اذان ݙیوے جو کھا تے میخاں پی سچ الاوے اساکوں اوہا زبان ݙے چا ایں مال دولت دی لوڑ کائنھی اساکوں کلمہ قرآن ݙے چا۔